Handel Davies, cadeirydd y clwb. Faint o bwysig ydy'r gêm yma i um, Llandyfri pnawn yma? Wel, mae'n un o bedwar gêm sydd yn ni ar ôl i ware, a gêm ola gytre. Felly mae rhaid i ni ennill y pedwar gêm os ni moyn uh, wneud y play-offs. Dyma uh, tri ar y, ar y gopa yn wneud y play-offs. Mae chwech tîm ar y foment yn cysadlu am y tri safle yna. Felly mae'n gêm bwysig dros ben i ni ennill heddi. Os da chi'n ennill, yn hyder wedyn mynd i lawr i'r pedwar gêm ola? Sydd yn, sydd yn wedyn, faint o bwysig ydi o cyrraedd y play-offs ma? Wel, ni, ni wedi gwneud ei unwaith o'r blaen. Yn anffodus, fe gollon ni i Llanelli gatref o'r uh, tro yna. Ond mae'n bwysig dros ben, oherwydd mae carfan ni wedi ymla trwy'r tymor i uh, brwydro i gyrraedd y, y tri ar y copa. De. Felly, uh, os gallwn ni gael buddigoliaeth heddi, mae gobeith gen ni i, uh, i, i cyrraedd yr uh, uchel gais yna. A mae rhyw dderyn bach yn deutha fi bo chi hefyd yn wneud gorau fel cadeirydd. Ers faint da chi'n gadeirydd y clwb? Yy degfed tymor fi nawr, yy oddi ar fod yr yym uwch gynghrair mewn bodolaeth, felly fi'n fi'n credu bod amser i i i rywun arall yy neud yy neud y swydd am a sta- start bach ffresh i i rywun arall. A fel yy fel bo rywun sôn, da chi di bod yn cysylltiedig â'r clwb ers dros bedair deg o flynyddoedd. Ydy hyn yn gorffen wan ta da chi'n cario mlaen? Na, ydw fi bo, wel, wares i yr uh, tîm dan, un ar bymth, uh, tan bymtheg uh, a fi wedi bod yn uh, chwaraewr i'r tîm iented a'r tîm cyntaf a'r ail dim ar y diwedd yng Ngyrfa a wedi bod ar y pwyllgor 32-33 o flynyddoedd nawr. A dwi ddim yn golygu yy sefyll lawr o'r pwyllgor, ond fel fi'n gweud, cyfle i rywun arall cymeryd drosto fel cadeirydd, ma' ma' cippa deg mlynedd yn yy yn rhif bach itha itha da i i i gwpla. A fel yr holl flynyddoedd, fe rhai' fi ofyn, be' 'di uchafbwynt mwya' y flynyddoedd 'dach chi'n cofio? Wel ma' wnna'n itha rhwydd. Y blwyddyn gynta' o'n i'n gadeirydd, fe nillon ni'r cwpa, yym aethon ni i Gaerdydd, yn ymyl enw gyda cais gyda sefydliad gola o'r gêm a nisio ni 20 pwynt i doi naw. Yn anffodus, fe gwplo ni ar wylod yr adran y flwyddyn ni, serch o ddim dysgyniad lawr safio ni gwmpo mas o'r adran. A oddi ar ni, mae ma perfformiadau'r clwb wedi gwella a fi'n falch i weid yn y blynedd dytha, ni wedi bod yn ymladd ar hanner ucha ar y adran yn lle hanner isa. A fysa diwedd y tymor, uh, ymddeol llwyddiant fysa gyro bath ar ddiwedd y tymor? Wel, ni hefyd yn y cwpa, ni war y Glynebwy chosesa oddi catre yn yr rownd gog yn derfynol. Felly, ni'n dal o beithion i, uh, i ymladd brwydr yn y, yn y cwpa a'r gyngrair.
Andrew, ymddeol uh, hapus chi a bob lwc iddo.
Diolch yn fawr iawn, Iolo.